Эй, ҫӗршывӑмӑр, Чӑваш Енӗмӗр, аслӑ уйӑмӑр, аслӑ хирӗмӗр! Эс саван пире, эс ҫӗклен пире, ырлӑхне курма пил паран пире. Ытарайми Чӑваш Ен, ҫӗрпин юрӑ, ҫӗрпин сӑвӑ, ҫӗрпин тӗрӗ тӗнчи. Сана мухтама, сан халӑхна савма пин-пин сӑмах та ҫитеймӗ. Республикӑмӑрта халӗ пӗр миллион та ик ҫӑраллӑ ытла пин ҫын пурӑнать. Пӗтӗмпе ҫӗр ҫирӗм-сакӑр халӑх ҫынни. Ытларах пайӗ, паллах, чӑвашсем. Унтан вырӑссем, тутар, ирҫе, ҫармӑс тата ытти регионпа тӗрлӗ ҫӗршыв халӑхӗ. Кашниех пӗр-пӗрне хисеплесе, авалтан пыракан ӑс-хакӑл пуянлӑхне,

Аслӑ ҫӗршывӑмӑрӑн тӗрлӗ кӗтесне сапаланнӑ йӑхташсем пӗрле пухӑнса, алла-аллӑн тытӑнса, карталанса савӑнаҫҫӗ. Уяв халӑхӗ пирӗн ҫутӑ малашлӑх та туслӑхра пулнине ҫирӗплетет. Юлашки ҫулсенче э, чӑн та тӗрлӗ илемлӗ уявсем пирӗн ӗнтӗ э, фестивальсем иртрӗҫ. Атӑл тӑрӑхӗнче пурӑнакан тӗрлӗ халӑхсен фестивалӗ пулса иртрӗ. Тӳрки Росси тепӗр тӗрлӗ ҫав енӗпе те пирӗн фестивальсем ку юлашки ҫулсенче пулса иртрӗ. Тата калас килет ӗнтӗ ҫак вӑхӑтрах пирӗн тӗлӗнмелле республика кунӗсенче Мускаври ача-пӑча хорӗ килсе карӗ. Тӗрлӗ-тӗрлӗ э, халӑх ачисем, вӗсем пурте пирӗн патшалӑхӑн, Чӑваш Республикин гимнне те чӑваш чӗлхипе юрларӗҫ.

Ҫавах та халӗ тӗнчере наци пӗрлӗхӗпе ҫыхӑннӑ лару-тӑру лӑпкӑ маррине палӑртмалла. Чылай ҫӗршывра этем кӑмӑлне пӑсакан килӗшӳсӗр ӗҫсем пулса пыраҫҫӗ. Халӑхсен туслӑхне татакан усал юхӑмсем вӑй илеҫҫӗ. Экстремизм, террор ҫирӗм пӗрмӗш ӗмӗрти халӑх тӑнӑҫлӑхне аркатакан хӑрушӑ чир пулса тӑчӗ. Террористсем хӑйсен усал шухӑшне пурнӑҫа кӗртес тесе халиччен этем курман темле хӑрушӑ ӗҫ те туса хума пултараҫҫӗ. Пуҫ ҫухатнӑскерсем уйрӑмах халӑх йышлӑ пулакан вырӑнта киревсӗр хӑтланаҫҫӗ. Ачасене тыткӑна илеҫҫӗ е ҫуртсене сирпӗтсе яраҫҫӗ. Тӗрлӗ майпа ҫынна сехӗрлентерсе хӑйсене пуҫ ҫаптараҫҫӗ. Юлашки вӑхӑтра путсӗрсем усал ӗҫӗсене уявсенче кӑтартаҫҫӗ. Хула урамӗсенче пухӑннӑ халӑха йывӑр тиевлӗ машинӑсемпе таптаҫҫӗ, метросенче вара вагонсем сирпӗнеҫҫӗ. Чылай чухне ҫак пӑтӑрмах патшалӑх шайӗнчи кӑткӑс ыйтусемпе ҫыхӑннӑ. Политика ӗҫӗсене хӑйсене кирлӗ пек пурнӑҫлас тесе террористсене ятарласа укҫа уйӑракансем те пур. Шел пулин те, ҫӳллӗ шайри ӑнланманлӑхсене пула Тӗрӗспе пурӑнакан пӗр айӑпсӑр ҫынсем шар кураҫҫӗ. Хӑрушӑ пулӑмран мӗнле хӑтӑлмалла-ха? Раҫҫей Президенчӗ Владимир Путин терроризма хирӗҫ кӗрешес ыйтӑва пысӑк тимлӗх уйӑрать. Министерствӑсемпе тӗрлӗ служба умне ятарлӑ тӗллевсем лартать. Тӗрлӗрен хушу алӑ пусса ҫирӗплетет. Чӑваш Енре те патшалӑх тытӑмӗнче тимлекенсене терроризмпа экстремизм идеологине хирӗҫ-кӗрешме вӗрентекен программӑпа ятарлӑ пӗлӳ параҫҫӗ. Унсӑр пуҫне кашни организацирех терроризм пирки калакан стендсем пур. Анчах та ку ҫителӗксӗр. Ҫитӗнекен ӑрӑва мӗн пӗчӗкренех киревсӗр хӑтланакансенчен мӗнле сыхланмаллине вӗрентмелле. Ҫак ӗҫ халӗ хӑш-пӗр шкулсенче ӑнӑҫлӑн пурнӑҫланса пырать. Ҫирӗм пӗмӗрш ӗмӗр пирӗн пата питӗ нумай пурнӑҫ енчен ырлӑхсем ҫитерчӗ. Анчах та унпа пӗрлех хӑйне кура хӑрушлӑхсем илсе килчӗ чылай вӗт ачасем. Мӗн вӑл чӗрересӗм? Эсир калама пултаратӑр, ялта ку япаласем пулмаҫҫӗ тесе. Анчах та эсир шкул пӗтеретӗр, пысӑк хуласене каятӑр. Пысӑк хуласенче ҫакӑн пек Хӑрушӑ япаласем час-часах пулаҫҫӗ. Хӑрушӑ самоанализсем мӗн тӑвӑттӑрччӗ-ши эсир, ачасем? Кам калама пултарать? Чи малтанах ҫав хӑрушӑ вырӑнтан пӑрӑнма тӑрӑшмалла, вара ятарлӑ службӑсене пӗлтермелле. Юрать, тӗрӗс сӑмахсем. Паянхи кун пӗтӗм тӗнчипе терроризм ыйтӑвӗ ҫивӗч тӑнине пула ҫак темӑна хамӑр ҫӗре ҫине-ҫинех хускатма тивет. Шкул пӗтерсен ачасем ҫӗршывӑн тӗрлӗ кӗтесӗсене тухса каяҫҫӗ. Илнӗ пӗлӳ вӗсене инкек сиксе тухнӑ самантра кирлӗ пулать. Терроризм хӑрушлӑхӗ ҫинчен тата мӗнле сыхланмалли ҫинчен эпир ачасене уҫӑ уроксенче, урок тулашӗнчи класс сехечӗсенче ӑнлантаратпӑр. Терроризма пуҫ ҫӗклеме парас мар тесе культура министерстви те чылай ӗҫ тӑвать. Чӑваш Ен Пуҫлӑхӗн администрацийӗн пуҫарӑвӗпе кашни ҫулах тӗрлӗ ял-хулара терроризма хирӗҫ кӗрешессине халалланӑ фильмсен куравне йӗркелет. Шкулта вӗренекенсене аслӑ пурнӑҫ ҫулӗпе шанчӑклӑн утма хатӗрлет. Этем пурнӑҫне тӗп тӑвакан хӑрушӑ пулӑм пирки каланӑ чух уйрӑмах ҫакна шута илмелле. Террористсем чылай чухне хӑйсен усал ӗҫне халӑхра ислам тӗнне сарас тӗлӗшпе тунине пӗлтереҫҫӗ. Пурнӑҫра вара апла мар.

мӗнле пурӑнмалла, вӗсене пӗр-пӗринпе пӗр усалпа ыррине уйӑрмашкӑн мӗн вӑл ырӑ, мӗн вӑл усал. Ҫак тӗлӗпех эпир вӗсене ятарлӑ кӗнекесем вайласа паратпӑр. Ҫак кӗнекесенче усал юхӑмсем пирки каласа параҫҫӗ. Сӑмахран, Хизбут Тахрир тата ытти сектӑсем те пур. Вӗсем ыр патне илсе пымаҫҫӗ. Вӗсемчен пирӗн ачасем тараҫҫӗ.

Православи тӗнӗ те усала яланах сивлет. Ҫитӗнекен ӑрӑва Турӑ хушнӑ пек тӗрӗс пурӑнма вӗрентес тӗлӗшпе чылай ҫӗрте чиркӳ ҫумӗнчи вырсарни шкулӗсем ӗҫлеҫҫӗ. Елчӗк районӗнчи Лаштаяпара, сӑмахран, харӑсах виҫӗ ушкӑн йӗркеленӗ. Эй, Турра ҫуратнӑ эсӗ ҫураннӑ пӗтӗм тӗнчене савӑнӑҫ кӳнӗ.

Вуникӗ аслӑ праҫниксене вӗренетпӗр, ҫавӑн пекех кӗлӗсене вулама, юрлама вӗренетпӗр. Турӑ ҫинчен, Турӑ Амӑшӗ ҫинчен, святуйсем ҫинчен тӗрлӗрен юрӑсем, юрлама сӑвӑсем вӗренетпӗр. Пирӗн ачасем вӗсем пӗчӗк миссионерсем те. Эпир Тӗрлӗ мероприятисене хатӗрленсе, сӑмахран, Сергий Радонежский ҫиччӗр ҫул э, тултарнине тата князь Владимир вырӑс халӑхне шыва кӗртнӗренпе пинте ҫирӗм пилӗк ҫул ҫитнине халалласа ачасемпе таврари ялсене концертсемпе, калаҫусемпе ҫӳрерӗмӗр. Тутар Республикинчи ялсенче те пултӑмӑр. Кунта ҫӳрекен ачасем ҫулсерен тӗрлӗ наукӑпа практика конференцийӗсене те хутшӑнаҫҫӗ. епархи ирттерекен конкурссенче палӑраҫҫӗ. Вӗсем ӑнланаҫҫӗ, Турра ӗненекен ҫын, Турӑ саккунӗпе пурӑнакан ҫын вӑл ырӑ кӑмӑллӑ, ҫынсене пулӑшма тӑрӑшакан, яланах ырӑ тума тӑрӑшакан ҫын. Вӑл нихҫан та ҫынна хирӗҫ усал ӗҫ тумасть, мӗншӗн тесен мӗн пур ҫынсем эпир, Турӑ ачисем, тутари, ҫармӑс-и, ытти халӑх-и, вӗсем пурте пирӗн тӑван. ҫавна шута илсе эпир ӗнтӗ ачасене ҫавӑн пек ырӑ кӑмӑллӑ, тӳрӗ чунлӑ, сӑпайлӑ пулма вӗрентме тӑрӑшатпӑр. Тӗне ҫирӗп ӗненни ҫынна шӑпах нацисен хушшинчи туслӑха та упрама хистет. Чӑваш Енри тӗрлӗ халӑх ҫапла пурӑнма тӑрӑшать те. Пирӗн территоринче чиркӗвӗсем те пур, мечетӗсем те пур. Нихҫан та пӗр-пӗрне вӗсем чӑрмантарман. Эпир пысӑк мероприятисене ялан чӗнепӗр пачашкасене те, эпир чӗнепӗр имамсене те, уявсенче тутарсене те чӑвашсем кайса саламлапӑр. Пирӗн чӑваш праздникӗсенче те ялан пӗрле пӗр кӗре-кӗре ларса савӑнса вӗренсе малалла утса пыратпӑр. Турӑ пӗрре вӑл исламшӑн та, православи тӗнӗшӗн те, ҫыннӑн чунӗнче ӑшӑ пулсан, ҫутӑ пулсассӑн пирӗн пуласлӑхӗ яланах куҫ умӗнче ӗнтӗ. Пӗрле ӗҫлетпӗр, пӗрле пурӑннӑ, пӗрле пурӑнатпӑр. Ачасем пӗр шкулта вӗренӗҫ. Ачаттасем вӑхӑтӗнчех пӗрле ҫапла пурӑннӑ, ҫавӑнпах пурӑнатпӑр. Колхоз пӗррех пулнӑ, вӑрҫӑра та пӗрлех пулнӑ, вӑрҫӑ хыҫҫӑн та бригадӑсем пӗрле пурӑнтӑмӑр. Юрлатпӑр та ташлатпӑр та ҫавӑн пек пулать та. Республикӑра тӗрлӗ халӑх ывӑл-хӗрӗ пӗрле ҫемье ҫавӑрнӑ тӗслӗхсем те сахал мар. Ҫирӗп юратура тӗнпе ҫыхӑннӑ ыйту та тавлашу мар. Марина Мифтахутдинова сӑмахран чӑваш ялӗнче ҫуралса ӳснӗ. Ҫитӗнсен телейне тутар ҫемйинче тупнӑ. Эпӗ кунта пӗрремӗш чӑваш тутар ялне качча килмен. Ман умӗн килнисем те пулнӑ чылайӑн. Ман хыҫҫӑн та тата килнисем пулӗ, малашне тата та пулӗ. Ну, эпир пурӑнма тӑрӑшатпӑр тирпейлӗ, йӗркеллӗ. Манӑн шӑллӑм та тутар хӗрне качча илнӗ. Вӗсем Хусан хулинче пурӑнаҫҫӗ. Паянхи куна вӗсем икӗ ҫул, виҫӗ ҫул пурӑнаҫҫӗ, тӑсӗ хитре, матур пурӑнаҫҫӗ, килсе каҫҫӗ пирӗн пата, эпир вӗсем патне ҫӳретпӗр, лайӑх пурӑнатпӑр. Ҫын ҫын пултӑр. Пурӑнма, пӗр-пӗрне юратса, пӗр-пӗрне хисеплесе, пӗр-пӗринпе канашласа пурӑнсассӑн яланах лайӑх, хитре ҫемье пулать.

Чӑваш Ене килсе куракан кашни ҫын кунти Тарват халӑха чунтан юратма пуҫлать. Мӗншӗн тесен сирӗн тӑрӑхра чӑннипех те ӑшӑ чӗреллӗ те тата калама ҫук ырӑ кӑмӑллӑ ҫынсем пурӑнаҫҫӗ. Ман кунта пӗрре килсенех яланлӑха юлас килсе кайрӗ. Эпӗ хама килтӗ пек туятӑп сирӗнпе. Кунта пӗтӗмпех кӑмӑллӑ. Ку хура, ку шурӑ, ку корей, ку палестина ҫынни-тенине нихӑҫан та илтмен. Пӗтӗм тӗнсене чӑвашсем пек пурӑнма вӗрентес килет ман. Вара ҫӗр ҫинче нимле вӑрҫӑ та, нимле террор та пулмалла мар. Чӑвашла та калаҫап, яланах туслӑх хушалантӑр тӗнчере. Альбала Уи Бассам Фатхи наука докторӗ пулнӑ май чӑваш халӑхӗ тӗнче цивилизацийӗнче те тарӑн йӗр хӑварнине калать. Ученӑйсем, космонавтсем, спортсменсем чӑвашлӑх пирки тӗнчене пӗлтернӗ. Ӗлӗкренех ҫапла пулнӑ. Раҫҫей синологине никӗслекенсенчен пӗри Никита Бичурин калӑпӑр Икӗ ӗмӗр каяллах Чӑвашпа Китай халӑхӗн туслӑхне ҫирӗплетме пултарнӑ. Икӗ ҫӗршыв паян та килӗштерсе пурӑннине политиксем кӑна мар, ахаль халӑх та ҫирӗплетет. Икай, кӗпе калсен, хумтаралле хакка. Сирӗн ҫинчен нумай ыррине илтнӗ, халӗ килсех курас терӗмӗр, пысӑк ушкӑнпах ҫитрӗмӗр. Чӑвашсем пире концерта кӑтартрӗҫ, хӑйсем вӗретнӗ хӑмла сӑрипе те сӑйларӗҫ, туй йӑли-йӗркипе те паллаштарчӗҫ. Питӗ лайӑх, хитре халӑх. Малала та пурӑнӑр. Халӑхпа халӑх пӗр-пӗрне ӑнланни пурнӑҫа илем кӳрет, пурнӑҫа хӑват парать, тӗрлӗ вак-тӗвек ыйтусенчен хӑтарать. Халӑхпа халӑх туслӑхӗ мӗн ӗлӗкрен чыслӑхра пулнӑ, хисепре пулнӑ. Ҫавна чӑваш халӑхӗ питӗ аван ӑнланать. хӑйӗн пурнӑҫӗнче ҫав йӗркене, ҫав йӑлана ҫирӗп, килӗшӳллӗн тытса пырать. Хальлӗхе туслӑхран никам та шар курман. Ҫак сӑмахсене тӗпе хурса Чӑваш Енре халӑхсен туслӑхӗн ассамблейи ӗҫлеме пуҫларӗ. Шупашкарти Хусанкай урамӗнче вара Туслӑх ҫурчӗ уҫӑлчӗ. Ҫак ҫуртра ӗҫ вӗресе тӑтӑр. Халӑхсем кунта килсе тӑччӑр. Ку ҫурт, пӗтӗм халӑх ҫурчӗ. Вӗсем валли тунӑ ҫурт. Унта мусульман халӑхӗ, азербайджан халӑхӗ, грузин халӑхӗ, чеченец халӑхӗ, башкиры. Пирӗн республика пурӑнакансене пурне те пӗр пек юрататпӑр, пӗр пек хисеплетпӗр. Пӗтӗм халӑх культури пӗрремӗш вырӑнта тӑмалла. Нимӗнле те хирӗҫӳллӗ калаҫу пулма пултараймасть. Ҫамрӑк-и, ватӑ-и пурне те пӗр пек юрататпӑр, никама та кине тӑратса хӑвармастпӑр. Йӑла-йӗркесене аталантарасси тата ачасене патриотла пӗлӳ парасси малти вырӑнта тӑрать. Ҫак пархатарлӑ тӗллевпе кунта чаплӑ библиотека йӗркеленӗ. Ҫуртра тӑтӑшах тӗрлӗрен мероприяти иртет. Занятисене кунта ҫӳрекен халӑхсенчен тухнӑ паллӑ ҫынсем те хутшӑнаҫҫӗ. Туслӑх ҫурчӗ кӑна мар, туслӑх кунта паркӗ пулать. Пирӗн хула пӗр вырӑнта Атӑл хӗрринче кӑна хитре пулмалла мар. Пирӗн хула пулмалла пур ҫӗрте те хитре, пӗтӗм, пӗтӗм республика хитре пулмалла. Ҫавӑнпа та кунта рабочисен хисеплесе, хресченсен хисеплесе, кунта пурӑнакан ҫынсене, пенсионерсене, ветерансене хисеплесе, вӗсене кунта эпир ҫав тери чаплӑ парк туса парасшӑн. Пӗтӗм халӑх йывӑр пулсассӑн яланах кунта туртӑнтӑр. Йывӑр пулсассӑн ялта кунта хӑйӗн ыйтусене татса пама тӑрӑштӑр, хӑйӗн кӑмӑлӗ сивӗнсе кайсассӑн та уҫӑлмалли вырӑн пултӑр, урса калсассӑн чиркӳ вырӑнӗ пек вырӑн пулмалла. Вӑл никамшӑн та хупӑ, нихӑҫан та пулмалла мар. Чунпа та, чӗрепе те вӑйпа та. Раҫҫейри нацисен пӗрлӗхне тата Чӑваш Енри халӑхсен этнокультурин аталанӑвне ҫирӗплетесси пирки калакан программӑна пурнӑҫа кӗртме республика Правительстви ҫулсерен сахал мар укҫа-тенкӗ уйӑрать. Унӑн усси вара куҫ умӗнче. Мигрантсемпе тӗрлӗ диаспора тата наци пӗрлешӗвӗсем пӗр-пӗринпе хутшӑнса калаҫусем, ҫавра сӗтел хушшинчи тӗлпулусем ирттерни хӑйӗн ҫимӗҫне парать. Туслӑхпа пӗрлех чӑваш чӗлхи те аталанса пырать. Порнете салам. Элекун пунтӑ. Сывлӑх сунатӑп. Илме тосла орнатпӑр. Наци ыйтӑвне пӗр э, ҫирӗп тытса пыратпӑр. Халӑхран пуянни нимӗн те ҫук. Ҫавна пӗр шанатпӑр, малашне те пӗрле вӑй хурса ӗҫлеме хатӗр тесе калас килет. Тӗрлӗ халӑх хутшӑнӑвне ҫирӗплетессинче влаҫ тата тӗн ҫыннисем тачӑ ҫыхӑнса ӗҫлени паян темрен паха. Паянхи кун традиционный кальпестсемпе питӗ туслӑ пурӑнатпӑр. Пурте пире лайӑх ӑнланаҫҫӗ, пӑрмах эпир туслӑ калаҫатпӑр. Эпир путехчан та пӗр-пӗрне ӑнланса калаҫнӑ. Пире килӗшӳсем нихҫан та каймаҫҫӗ. Пысӑк япала пӗр-пӗрне юратни. Пурте ҫынсем пуриншӗн те Турӑ пӑталаннӑ, пурне те ҫӑлма килнӗ. Унтан пысӑк япала нимӗҫке те ҫук. Ылтӑн вӑл Ҫухалать, нец пӗтет, от туслых нихӑҫан та ӗмӗртен-ӗмӗре вӑлмалла тӑсса пырать. Вӑл халӑх вӑйӗ пӗрле пурӑнар, туслӑ пурӑнар, пӗрне-пӗри юратар. Иван Яковлевич Яковлев пирӗн патриарх каланӑ сӑмахсене нихӑҫан та мана мар, хамӑра курайман ҫынна та тус тума тӑрӑшар. Вара эпир телейлӗ пулатпӑр, вара эпир юратакан халӑх пулатпӑр. Эй, ҫӗршывӑмӑр, Чӑваш Енӗмӗр, туслӑ йышӑмӑр, туслӑ килӗмӗр, чӗререн чунтан тавта пуҫ сана, чӗререн чунтан тайма пуҫ сана.